so ya ku ta va ku ri ti-question kahle kahle sort of q and a laha ka ti swiphephana leswi hi nga swi tsala hi swipetsapetsa ku na ti-question leti nga tsala tanihileswi mamasi a nga hlamusela so ta ti pfale un'wana ta ti pfale matihlo lowun'wana a teka leyi a nga talanga yoho um i vutisiwa yoho na hambi u nga pfalanga matihlo bebi a ni swipetsapetsa a u nga ta zo a baby

A swi vona guys eh, ndo ndo ndo ndo ndo lava lavisa ndo lava lavisa so ya namuntlha hi ta va hi karhi hi busy hi endla endla sweswo before hi dya nkarhi kombela mi nga va rivaleni ku ya like share subscribe and comment yabo yes ti-question leti nga ku ta tikanyana so ish and and I question it guys to be honest tsale khale ni yin'we na ha tsundzuxaka tsale na na ha swi tivi ya ti tsale khale hi ku ta ta swi endla ta swi endla hmm. before ku tlanga Chiefs na Pirates khale baby khale khale na ha tsundzuxa ku ri ni mare khale before before ya Nedbank Cup leya before hi kuma cup leya ya ya mm, so ya swa khale hi tsalile so na swi tivi kumbe baby yo sala ya sala hlaya hlaya ah, sa practice sa ku se wa swi tivi swa ku ta hlamula swa ku yini cause a swi fambisana na yena na ah, a ni nge swi tivi sweleswo swi tiva hi wena that's why ni kutana swa le Loko kota ku nghena vana a ta nghena sesi ya e-e swa ku u pfulile leswi a ni nge swi tivi u nge pfumelisa hamba a pfulile a ta a nge pfumeli byela
no vula ku hi swona sweswo leswi se swi vulaka swona swa bebi a nga pfulanga guys bebi a nga pfulanga ya so sisi gcina last month

yi tisa la no ku hlayela mina Ku- ku- ku vutisiwa mina eya Ha-a. yo tlangela ni question leyi yake ka wena wala vutsa ma Hello, Zoe. Ah. do you ever feel like i don't listen to you Eh, ah, yi ri u- u- u- u- u titwa eh, u- u- u- u- u- u titwa kumbe u vona nga ku a ni ku yingiseli minkarhi yin'wana

swi tele swi tele sweleswo e swi koho ene swi tele a hi fanele hi ti khipa out hi vaya hi ya yi kwini kwini hi lahleka ya hi va na muti hi va ni wa swi twisisa hi huma matiko ha swi tele guys a sweleswo hayi that's a simple question heyi milangi ya fresh ya simple

eh, completely honest with me u titwa nga ku u ti vona u kumbe u titwa u vona nga ku wehe u ta u- u u nga va u nga u nga u nga va honest na mehe like vhele vhele vhele u nga siyi na xi xitsongo ya serious ya ni nga va honest 100 percent Ah.
Mm. u nga ni byela ni swa ku hayi baby eish, swi swa ku fana yini swa namuntlha ni xave chepisi
guys baby no tlanga no tlanga mara no tlanga ne ni laphela swi la u yi hlamusela u nga vheli ku eya u wi nga va honest na baby ni nga hembi

Ya from le ku sunguleni ku ta fika sweswi ku na ku cinca nyana ku na swin'wana hi swi endla swin'wana hi khorintana hi fambisa swilo leswi so ya ya ni fila nga ku ya ya ya kula ni mi bevoserase ni fana ni nga vuserasi okay guys eh no tlanga eh
hayi a swini

u bayizisa hi mara u tisa ni pfulela mina u languta camera yimi mara baby a ni languti question ya wena mina eh a nga ni nsimu guys se ma swi vona a wu languti question ta ku hlayela

no ku rhandza lero ni loko vo va lava ku dlaya munhu va lava ku dlaya ne xibamu nga ku fela u sala u sala u hanya
ni ya vona yehova
u tshama jalazi baby mm -hmm.

I yini argument leyi hi nga tshama hi kumbe laha hi nga tshama hi holova kona kumbe hi kombisana hi hambana hi marito leyi sweswi ya ha ku dyaka yo be honest ya bibi xi tikuma ta kahle e wa swi kota ku langa he hi kwini laha hi nga tshama hi cincana hi marito hi nga cincani kahle ni sweswi swi nga si na ndlhula kahle swa swa ku swa ku karhatanyana

Swi nga ha ta swi nyamalala kwala na hala ku swi vona fire. So ya guys tshemba swi nge swi nge swi swi tiva na hi mi- swi tiva swi tiva swi tiva hi mina hi swi swa koho mara eyi i siku ra ko a ku ri matasatasa. Ya mara anyway hi swo leswo

Ash. Ah, ya, ya. Ah, Ah, titwa especially- njhani? ah, na- na- ni- ni- titsi- i- ya, i- i twa njhani hi- hi- hi mhaka ya ya hi- hi- hi khoma njhani jilasi eh loko vanhu va loko ku endleka swin'wani eh eyi, a no ka na swi le ku hlamusela eyi, a xi nga xana. mara ni swi twisisile leswaku yi rini question no ka ni nga swi koti ku swi veka hala ka xitsongo ku ri xitsonga xi ta ni tshemba na vayingiseli va swi twisile guys um ni ta yi translatela mi yisi ka xitsonga nkarhi wun'wana e swi pfa swi fambanyana um especially baby a ah, baby a nga yi koti a nga yi dyi kahle jealous a nga swi koti ku tikhoma straight a swi twisisa so ya na ya dyondzisana guys obvious vele munhu un'wana na un'wana i fanele a va jealous ka munhu wa yena mara Eyi swa baby swi too much hambi no no lava ku pfuxela nyana munhu ya u ta n'wi ta n'wi vona swa ku ya sesi nga ka a nga swi twisisi kahle so na mehe na mehe ni tani mara nhonga nqondo ka ya wona hinkwenu na jealous ka loko swi fika swilo sweswo Mara Wa baby twisisa? na jealous. loko foni ya mehe ringa yo u ta n'wi vona tlawa wa swi twisisa nyana swa ku Ni ta ku se- vona ku swa ku yi lava ku chekacheka swa swa ku tanihi a swi twisisi u swi twisisi so baby vhele yi jelasi ya muhluli vhele ya muhluli a nga swi koti ku yi khoma kahle mara ya ya ya mara e a hi swona ka baby hambi mara meme wa ncono baby yi wa le henhla i ntiyiso ya ku helela guys a mi nge zi ni mixisini hi swi swi sweleswo
jelasi leyi hmm? na yo phela mara ya we yi kulu ka ku tlula ya mina a ni na tona mina na yo ko la ni kula ku ni phazamisanyana mara swa we swi kulu ngopfu hmm. swa we leswitsongo swa mehe leswikulu

a qhuveka leswi a endlaka swona e-e loko se yona ni zino loko se u puelekane u nyika chance wa ku ni vulavula mara loko se u swi swa ni vulavula na mani u ya mahlweni leswi a wu swi heta a wa ha niki chance ni heta ku vulavula leswi ni ringete ku hlaya swona a vele guys aw hi swona swi endlekaka a-a

loko a foyinela na tamba ni rhasa ah, timhaka ta foni baby ni me a no kombisa hi foni wa yile ka yo ngopfu ka no kombisa me a ni tlhela swa kuvona se ni pfulele
ye wo vutisa me me sweswi a ni vutisa eh swi ngo fanele ku langa me a ku hlamule me sweswi hi swona eh, eh swi ngo lexi a xi chikisa
a ne ku fanele ku langa me

Okay, next question.
Question tame. Do you feel like I respect your boundaries?
The boundaries tame. Mm. Ah, ni vona nga minkarhi un'wana u ti respect. Iya ko. Yeah? Ti boundaries. Loko ni vulavule xilo ni ta xi vulavula nkarhi wa nkarhi wa ku tala ku fana ni sweswi nga ti languta hala, languta camera. Sukusela since ni nga ti tani u languta hala still so

to show my love i yini xi xa kona lexi lexi vonaka lexi u navelaka ku ni nga tshama ni xi endla ku komba rirhandzu ku ni nakekela ku ku nakekela njhani
ku u va na u nga vi u nga vi haxi ni nga vi haxi mm. oh, loko u kume rhandzu u tlula nga ku eka rhandzini ni va swaku ya loko loko ni vula babe fane swi babe u nga languta languta le u langute camera so u tlhe a ya ne la swi twisisa se i tlhe i i swi yendla futhi se ni fane me ni fane babe u nga languti la languta le sweetie se futhi ka vutirhi i tlhe yena
bebi nga vi haxi nga languti e ni la ku twisisa phela leswaku u vula swilo sweswo na because obvious a ni nge vi haxi eka xixa xi endleka first time mara loko so se so ze xiya xiya xiya a ah, swi ngo vhelo kahle kahle okay kumbe loko na titsongahata swi tivuta swilo ka five times a ndzi tshama ni vulavule xilo a ni ka n'wi ni ta vulavula ni nga swi twi okay u vula futhi okay guys ta tshama ni ri hansi n'we mi na problem ni haxi ngopfu ngopfu yo a ni swi tiva okay guys uh, my, my apologies ni ta ni ta ni ta ni ta tshama ni ri ta tshama ni ri soft nyana swi swi swi juzana

cause uh, since vhele loko ni vuya eh, eh, hi swona sweswi swa teka ti-video maybe ya kun'wani and have fun i feel like yeah we have fun yeah we have fun enough kahle kahle we do have fun enough Eish.

You are afraid to share with me. Xikoho xilo lexi nga tshama xi ku humelela before kumbe khale masiku ndzhaku lexi u u chavaka ku xi ku xi share na mina kumbe lexi tshamaka ku ni byela xona ku no baby lexi ndzi tshama ni tsakela hi swona hi swona i xi dya njhani a ni swi tani ta ndlulise ku yini mara walowo swa tanya yebo yes a a ku hava a xi kona na xin'we ha ka vutomi bya wena hinkwabyo na xiyimo lexi la ku mi byelaka xo lexi xi nga tshama xi ku twise ku vavanyana lexi ni nga afraid ku ku byela eh,
lexi eh, lexi nga afraid ku mi byela ah, lexi ni nga chava ku ku byela I can tell you everything. Oh, mari swikoho leswi swi nga tshama swa ku nga ni byela u nga swi u nga ni byelanga swi ka hambi u nga swi tshama mari swikoho swa ku nga ku u swi lava ku ni byela mara u swi tshama ni byela alright guys mi twele hi ta n'wina se one last kick haleya hi nge zi yi hleketelele ngopfu baby a na ha xeki nchumu

i ku bebi ni ku languta laha i languta hala loko se ni pfula fosi ni ku languta laha u languta hala loko se ni pfula fosi ni ku languta laha u languta hala ni vona nga ngixelexo mina u khulume xilo xin'we um nkarhi wa ku tala ni vona nga ngixilo xi nga ta xi nga ta xi nga ta hi vaviseleriwa xi xi u vona nga ku yini wehe hi sayiti ra mina. Ai, ni ka nna mphela. Ka side ra me, a ni ri ri side ra me, ka side ra wena. Eyi, na me ni nga koti ku tilunghisa. A ni na me ni bya swa ku u kote ku tilunghisa.
Eyi. Eyi, babe. Hey, guys, mi ni hlamula ti-question ta mi ti helile. Eh, leyi, leyi, just hlakula ni la mi ta, ni ta va ni tlunyana leswaku wa swi tisa ni lunghisanyana swin'wana swin'wana. Ku fana na wena sweswi se u nga ni tlu. i yini ka vhivhi fela yo helela ne hi va feni ma va va languteri la ku i fisi na bhibhi nyana na ya ni zama nyana sweswo ntsena okaykahle va ri mimba hash swi nga se kasi kasi kasi problem yin'we swi vona loko lunghisa lexi lexi a xi nge vi kona loko ko lungha lexi xa swa swa kutala e-e ni vula ku a ni nge va haxi ka xi xa ku sungula ni va haxi loko xaa se xi endlekela several times se ni va haxi mara wo lola ku avoid haxi yingisela kan'we u avoid a ni nge yi va haxi mi vona njhani ka yi na timbilwana wena a ni nga ni nga timbilwana bebe ni nge yi vulavuli xilo xa ku tala nkarhi wa ku tala okay okay guys okay, okay dar dar dar ngeta ku va ni ri down ti soft na baby mara ka yini tshama ni ti soft yena wa swi tiva ni haxi ngopfu hayi swa guys wa haxi leswaku soft hayi haxi leyi mi hleketa ka yona u kasi ti komba biwa u twisisa nyana

Eh? anokumbula ta kunitave hinkwavo so yeah guys uh, before eh, before janga hambi swi ta hi kwini if video leyi suka na yona eku sunguleni leyi u ta fika na yo lamakumu lani yi khensa yi vuyelela horini mamas khensa ngopfu guys ni sure ku van'wana va ta va dyondze swimbirhi swinharhu swo ta swi teka a wu ve ha xika munhu wa wena fanele tlhe yi yingisela munhu wa wena